Ɣef wayagi, ad d-nɣer directement xemsa n tseddarin timzugra n wawal n Sidi Rebbi deg Inǧil-agi n Yuḥenna. Yenna Inǧil n Yuḥenna, Ixef amenzu taseddart yiwet alamma d xemsa. Di tazwara, yella win yellan d awal n Rebbi, yella akked Rebbi, d netta i d Rebbi. Si tazwara yella akked Ṛebbi, kullec yettwaxleq seg-s, d wayen meṛṛa yettwaxelqen ulac ayen ur d-nekki ara sɣur-s. Deg-s i tella tudert, tudert-agi tella d tafat n yemdanen, d tafat yettfeǧǧiǧen di ṭṭlam, yerna ṭṭlam ur tt-yeqbil ara.

Akked Plaṭu, awal-agi en fait yezmer ad d-yas ɣer ddunit. D Ṛebbi i d-yusan ɣer ddunit. C'est pour ça que ad nwali awal n Ṛebbi yella inek dakken di tazwara yella d awal yella akk d Ṛebbi u d Ṛebbi i yella. Sys kullec i d-yettwaxlaq. Mi ara nwali d akken yebɣa ad d-yini awal-agi yella i lebda, yella d lebda, en réalité, ur yesɛi ara tazwara. Deg ddemma n wayagi i neqqar d akken Lmasiḥ, ur yesɛi taswara ur yesɛi tagara wa nruḥ ar la leçon n letnayen ad naf dakken awal-agi yuɣal yuɣal d amdan et en particulier le verset 14 le verset 14 Inna win akken yellan d awal, yuɣal-d d amdan, iɛac gar-aneɣ, iččur d tidet akked ṛṛeḥma. Ad naf d akken ayen mi neqqar l'incarnation, awal-agi-nni yellan akked Ṛebbi, yellan d Ṛebbi, Yuɣal d amdan, yusa-d ɣer ddunit, iɛac gar yimal. C'est le contraire! Ar ttexmam n waṭas n ddyanat, akk d la philosophie, anda Rebbi ur yezmir ara ad d-ikcem deg le monde-agi. Akkagi sselmaden, akkagi tesselmad la philosophie. La philosophie teqqar d akken.

Ahat nwaliɣ dakken Rasul Yuḥenna yefka-yaɣ-t-id deg limaj n wawal, xaṭer ɣer Ligrak awal yesɛa azal, c'est la raison, awal fell-as i tebna akk-it la philosophie. Yuḥenna yenna-k dakken awal-agi yellan d Ṛebbi yusa-d ɣer ddunit, iɛac, anda yeččur d ṛṛeḥma. Ad naf dakken isebgan-ay-d tidet n Sidi Ṛebbi u ṛṛasul Bulus deg tebṛat n At Kuruntus, yenna-k dakken,

Tafat tettfeǧǧiǧ di ṭṭlam yerna ṭṭlam ur tt-yeqbil ara. Anda ṭṭlam ur tt-yeqbil ara. A partir du verset 9, inna-k tafat-agi d tafat n ddunit. Tusa-d ɣer ddunit i wakken ad tecreq ɣef yal amdan. Yani tafat n Lmasiḥ d tafat anda mi ara d-tas ɣer ddunit ad tecreq ɣef yimdanen. Win yellan d awal n Ṛebbi yella yakan si tazwara di ddunit, imi d netta i d-ixelqen lameɛna ddunit ur teɛqil ara. Yusa-d ɣer lumma-s lameɛna nettat ur teqbil ara. Ma d wid i t-iqeblen yumnen yis, widak ɛuzzent, uɣalen d arraw n Ṛebbi. Mačči seg umdan i d-lulen, mačči s lebɣi n tnefsit neɣ s lebɣi n umdan, lameɛna. d Ṛebbi i sen-yefkan tudert tajdiṭ. Dɣa, d acu ara d-nwali daymen? Ad d-nwali yani sin leṣnaf, widak iqeblen tafat-agi d widak ur tt-nqbil ara. Alors, Yuḥenna dagi ad d-nwali dakken isebgen-d D akken, en fait, tafat i d-yusan ar ddunit, inik ur tt-qbilen ara imdanen, u d tidet, anda aṭas ur iqbilen ara lmasib, aṭas ur iqbilen ara tidet-agi.

Tettfeǧǧiǧ di tlemmast n ddunit, ṭṭlam yugi-tt. Nek d acu, llan widak, yeɛni llan widak i tt-iqeblen, ayagi-nni d akken sebknen tamannakt n Sidi Ṛebbi, wat tsusmin, mam yefka-yasen tazmert i wakken ad uɣalen d arraw n Sidi Ṛebbi. Ad nwali dakken Sidi Ṛebbi yenna-ak d tamannagt n Daglas ara d-ibanen la Luson, Laṛebɛa akk d Lexmis, ad nwali tamannagt n Sidi Ṛebbi i d-isebganay Lmasiḥ, i d-isebganay win akken yellan d awal n Sidi Ṛebbi i d-yusan ɣer ddunit.

Yusa-d d win akken yellan d lebda deg yigenwan, yuɣal d amdan, iɛac gar-aneɣ, yeččur d rreḥma, contrairement à la logique humaine. Rasul Yuḥenna yebɣa ad d-yini tella une logique divine. La logique divine, deg-s i d-yessebganay